ndikukufunga mazuva ose ah, ndiri kuudza kaozokona chi inewe ka pange nezuro ndakarota ininewe so ndakapika samusa rako
ndandakapika samusa rako but unza unzika indakakapika chii yongopika samusa rako ndakapika boo
saka todaita karudo kanonzi kaionic bonding so kanonakidza so kekuti ka kekuti vanhu muraini ka ah, ngoni ndati vanhu ka vachanatsonzwa kuti ka ndo runonzi rudo iri vakati rudo ibofu ka Tinoona zviwaradza dzoro rinonzi rudo Chiri funny guy andi. Ah, ndinoona zvaka.
Adza zvichikusa. Apo hati ndirangoona chi. Nezvoro raito kuti Mbappe aka akuchiusa mimi zviro ichifambisa sei. Kana akatadza kuchiusa. Ngoni.
Unenge usina bhoya rekupiro. hakuna chi ah, meno most of the time andione bhora zvangu dai ndichingoimba pake nezuro ndakatonzwa kasonga iri kakari mudzivudza kangu so hmm. kaingonzi saka ndiye murora unza ndeingonzwa kachingorira so ndivona saka bhebhi uyu koe saka bhebhi uyu koe ah. ari fanira kuya padheni pangu ombobikira kamudhara wangu inini kasadza ka

chii chikuita sei hayi ndakandifana ndakambokuudza mazvira ndiri madzibaba ke toita kuzonzi simukai baba simukai baba muriwiruro makaita upombwe ini
okay
ndozozvigona sei but anyway nguva zhinji ndindiye saka don't worry kisi ndikutoda panonaka kisi anobasa naye ndoda panonakababa wani aiwa zvipombe ndenda kutokureskireo ndoozaandizisakachimotanga kane kisi kisi kisi yasona nhasi nasina mbodeda wese

wakadhakwa mukoma usvita zvinoita kuita zveiyo nyaya yandikunzwa ndicho kadi ndona ari kunzi ari kumhanya nachiedza nachiedza notamba neana mbondiudze ndokudza plus tanakarunza karambwa nachiedza uzive Eh, tinaka akarambwa pa. Kusvikita.
Ah, Chiedza anyanyotaura hedu kuti atinyanzotaura hedu nyaya idzi. Ah, Pane zvaakangofunza. Mm. Pana ambomuudza kudhara kuti nadara natinaka kudhara. Iyo saka wati tinaka ari kunzi adara nachiedza. Akaramba. Hmm. Akaramba. Umboziva zvaakandiita. Tinaka Aita akandiramba kwa. Ah ah, hanzi futi.
Iyo. Anditombozivi ndangu yakumba kwake akandidzinga sembwa sha. ndakarwadziwa ndidi kunyepe aazongotaura kuti hanzi ndokutextira ako zvezvekuti ndingobva that's why ho unoti akuda munhu wepadhuze haa but ukaenda izvezvi anokubvuma bcause akarambwa tena akaruda wakutoita zvatopachena akaruda ka munhu wepadhini pake padhuso but akarambwa anogona kubvuma this time amen amen but handifungi kuti anondiguma ini bcause zvaangandiita iwe iwe utombonotaura naye ndiomwe
ndafamba nzira dzakawanda ndichitsvaga hamukupisa mdara ngokuza mutaro mastriti kamdara mukudya mwana kaipa mdara pane kachanzi so kachanzi kapi hanzi mukudya mwana mudhara matorogara ndati mwana uya uya ka hazva zvapasiswa but pane ka 20 percent kasara kuti ka ndingobva ndavhanisha waisotana karonza karambo
akarambwa yakarambwa nemwana katinakausisiawa unoti nedzungu rake mfana mfana wedripa anotora vana kuti hauzonotipisa mfana wangu nekuti mfana wangu ndikubvira apa tutaura munhu ari kuuya ah, mfana andoti dzvaka ah, varoora bva rasvika benzi eh, masimo guys masimo guys kuchasiku wire shengwe
umangogara kumasiweji bo
angoti zvemasingu zvinonetsa rike timbozvishanyire zvemasingu kupiko wamusika wasiyanani haa pane ndiri paof mazuva ano mfana wazoona chipisa kudya mwana ka

Mama always do tell me life are easy easy and I had to study kuti ndisazopinda busy but you get Ah, chete ndakambokuudza iwe kuti hazviiti hazvidiwe kuti chizvi aiya uda kuti ndibate papi iwe bata papi iwe uda kuti ndibate papi chimbomira mhani iwe chimbomira Ah, chiedza chimbomira chimbomira chiedza chiedza chiedza upo

mdara gezai mdara chii kwamunogeza chii chikuiti ah, mdara isi togeza makiseni mdara ingoti vaselini yasvota chete avo mdara mutotonge tsvanzwa kudai so awa plus tiri munguva yechando eh? nguva yechando mdara pane pakaipa mdara hmm. eh, patomboda chigwisa rino izi ambo ah, adas chini paka mari yangu iwo aiwe mari yako ndakandiri kukupa iyo haa ah, chimbonimirire mari yako ndokupa wangu ndonimirire ndokupa mari yako ah mwana ko hmm.
Ko mdara makutiza msika wenyu. Yes. Right. Ngoni abuda 2 minutes. Ari kudzoka. Eh, ari kudzoka 2 ah, minutes. Ndikosomirira.